Дуслар, безнең киләсе геройларыбыз да авыл белән шәһәр арасында авылны сайлаган. Әле алай гына да түгел, биредә калып, зур бер бизнес ясап яталар. Әйдәгез үзләре белән дә якыннанрак танышыйк. Дуслар, әйткәнемчә, безнең бүгенге героебыз Шарифзанов Рәис. Аның менә шундый бик зур басуы бар. Монда нәрсә генә үсми, монда суган да бар, тегендә без кәбестә дә күрдек, дөресме? Монда җиләк, име? Аннан соң чөгендер. Ә, бу сезнең үзегезнең шәхси бизнесыгыз, шулай бит? Э? Хуҗалыкныкы түгел, э, авылныкы түгел, районныкы түгел. Ничәнче елдан бирле эшлисез сез монда? Нәрсәләр эшлисез? Ничек эшлисез? Тулырак сөйләп китсәгез. Без тотындык 2007 елда бу басудан түгел, безнең башка басу бар иде, без татаны үлән белән генә. 2008-дә, наверное, колхоз совсем үлеп бетте. И без бу участокларны алдык, ничәдик, ну, участоклар алдык 42 э, гектарга кадәр җиткән үзебезнең лично үзебезнең нәрсәне, э, җирләрне. И каядыр 2010 елында ма 2010 елда кәбестәнен утырттык без и бәясе бик шәп булды аның шул вакытта без алынып киттек э, яхшы итеп урнаштырып яхшы бәядән шул вакытта без алынып китеп э, тушлай заниматься итә башладык үзебез җирләр белән нияр белән сез авылда кайчаннан бирле яшисез сез монда күчеп килдегезме гомер буе монда яшәдегезме

И әзерәк шәһәрдә эшләп алдым.
Ә менә шәһәрдә калу теләге бар э, бар идеме шул вакытта?
Юк, мен, туеп кайттым мен. Димәк, сез авыл кешесе. Ай. Сезгә авыл э, җины кагылган дисәк буламы?
Алай да була. Ә икенче жолы менә шул дүрт э, дүрт сигналы диварлы идә ишәп ятасың анда. Мм. Эшең бетте, нәрсәң бетте, бишисең анда кайтып. Ә менә сезгә Рәис, менә шулай эшләр әйдә, акчасы була дип әйтүче булдымы, әллә үзегез уйлап таптыгызмы сез бу

Без монда кәбестә үстерә башладык. Андар соң ассортимент кирәк була астын. Кишер чөгендер, кабачкин да үстерәбез, кабагын да, суганга. Иң актык менә шул суган булды инде безнең. Суганга тотындык үстерергә. Суган, ну, информация җыйганда единственный информацияне бирә торган кеше ул булды э, Аппаков. Чаллы җагында Бик, нәрсә, фермер дәү. Без аның белән таныштык. Нәрсә дә, Оренбургский тракта переподготовка кадров тат э, бизнес диләр мәйін ничек әйтә раны мә шунда э, район җибәргән э, ничек әйтергә переподготовка кадров казан шунда укырга шунда таныштык шунда ничәдә шуннан бирле менә суган белән заниматься итә башлады ну просто ул кызык иттереп сөйләде и шуннан соң һәм сез янып киттегез инде ну шул идея а почему вот не попробовать деген сүз бар бит и шуннан тотындык инде без әкрен әкрен шуның белән заниматься итәргә
Рәис, тормыш иптәшегез кайда һәм кем булып эшли? Шәһәрдә эшли.
Угу. Азыйста оператор булып. Угу.
Шунда әйтеп китәргә кирәк, без хәзер Рәиснең өй юқырында, менә шундый бик матур, зур өй кырында без басып торабыз. Рәис, Балаларыгыз да бар, шулай бит? Ике малай бар минем. Берсе 6, э. берсенә 4. Алар да менә сезгә ошап шундый авыл җанлы булып үсәләрме? Авылны яраталармы?
Аның олысы инде тракторда эзли рәхәтләнеп.
Үзе.
Үзе. Ә, шундый сорау бар менә тормыш иптәшегезнең әйдә шәһәрдә яшик әле дигән вакыты булмадымы?
Может, булгандыр инде.
Элекрәк чакта. И, ну, безнең тормыш нормальный. Ничәп нәрсә кайдыр читкә килеп яшәргә.
Ә тормыш иптәшегез бу авылданмы, шәһәрдән күчеп кайттымы килен булды? Бу районнан, Асинодан. Яшьләрнең күбрәк авылга тартылуын теләр идегезме? Менә балаларыгызның авылда яшәвен теләр идегезме?
Моның турында уйланмаган, но В итоге бәрбір шуңа тага тартачак инде. Безнең, скорее всего, политика вакытында кешеләр тайды хәзер шәһәргә. Ә бит башка илләрдә алай түгел. Анда бит нәрсәгә кайталар? Кире авылларга кайтып. Э?
Димәк, бу э, сезнең уйлавыгызча, э, сезнең фикерез, фикерегезчә, э, авылда яшәү бу бик актуаль һәм алга таба бу бар үсәчәк кенә. Да.
Авыл беркайчан да үлеп бетергә аңа авап береп бирмәячәкләр. Ә во-вторых, ул без- бездә үлгәнче ул чит илдә үлергә. Хәзер бөтен нәрсә взаимосвязано, бер-бер шул нәрсә булачак ул. Штичилдә шикелле кешеләр авылга кайтачак. Рәис, әйдәгез былай итәбез. Сезнең тормышыгыздан бер көн. Июль уртасын алыйк, әйдәгез. Кызу, эссе, җәйге көн. Ничек үтә ул?

Менә шушы басу белән акча күп эшләнеләме?
Ә ул лотерея.
Булса була, булмаса юк. Булса була, булмаса юк.
Бу авылда э, колхоз юк. Дөрес аңладыммы? Әйе. Нишләп юк? Нишләп авылларда колхозларны бетерәләр? Бу нәрсә белән бәйле сезнең уйлавыгызча? Ну, безнең колхозны алган иде үз вакытында Татплощпром. Татплощпром ике колхозны бергә объединить итте дә, безнең юкка чыгарды инде.
Ә кая китә менә колхоз? Бар әйбер? Аны урлыйлармы, Юк, сез аңламыйсыз.
Колхоз ул колхоз. Колхоз ул и не мое, и не твое. Ул общий. Әйе. Э, Уртакны эттә ашамый диярме? Әйе.
Аның хужасы булырга тиеш. Әйе. Хужа булгандагы больше нәрсәдер булырга может. Менә бу җирләрне күрәсезме? Монда каядыр бер 80 80 генә түгел 90 проценты уже үзенең хужасын имеет менә хужалар аны карый хужалар аны э, обрабатывать итә әзме күпме бәрібір финансовый нәрсә алалар аннан табыш Шул белән яш... ул яши инде. Танышларыгыз арасында шулай шәһәрдән авылга күчкән кешеләр бармы? Сезнең авылда, мәсәлән? Ну, знакомый фермерның менә бу күрше авылныкда хатыны шәһәрнеке. Шәһәрдән кайтып э, булша э, җыялар, җиләк, җиләк үстерәләр. Шул Эшләп йөри, авыл, шәһәр, без разница. Кеше ничек э, әйтергә. Эшләгән кеше эшли ул. Шәһәрнеке булса да, э, авылныкы булса да. Э, мәсәлән, әгәр дә җанына дип э, урысча инде если в душе есть, то эшли. Әгәр дә эшлисе килми икән, хит авылныкы бул, хит шәһәрнеке бул. Бөтенесе шуннан тора. Менә в основном эшлим дигән җил бетереп белән эшли торган яшь малайлар хәзер китте шәһәргә. Бик әз геләр генә калды монда. Ә менә дусларыгыз, якын дусларыгыз сезнең кайда? Шәһәрдәме, авылдамы?
Шәһәрдә. Дусларым шәһәрдә. Алар сезне Бөтенесе үзләре шәһәр. янына чакыртмый, чакырмыйлармы?
Ну. Әйдәмиләрме? Барып барып кайтабыз, безнең җыелабыз. Мин инде привязанный түгел монда. Шәһәргә безгә э, ни- турыдан китсәң,

Шундый ачык, бик яхшы кеше. Сезгә алга таба да уңышлар телибез. Шулай матур итеп авылларда яшәргә ясын һәм яшьләр күбрәк кайтсын дигән теләкләрдә саубуллашыйк әле сезнең белән. Бәхетле булу яшәү урыныннан тормый. Тик безнең Мин авылда калам проектының геройлары һәрвакыт әйтә, авылда яшәүдән дә рәхәтрәк әйбер юк дип.